Sinjuri hawnhekk kif qegħdin taraw ser tibda wkoll waħda minn dik li hija l-feature races fil-ġurnata tal-lum, il-klassi bronz hawnhekk għandna il-Mediterranean Horse Racing Union Drivers Championship, il-leg ta' Malta qiegħed jiftaħ propju dan il-kampjonat li jinġera' ġo pajjiżi ovvjament differenti għal dawk li huma pajjiżi li jmissu mal-Mediterran jew l-ibħra interni tiegħu. Hawnhekk fl-ewwel tiġrija għandna lil Toni Boy hawnhekk li ser ikun misjuq minn Boris Kecenkov tas-Serbja, bin-numru 2 Simblex Luter Mihai Poan tar-Romanija, bin-numru 3 Alpha Dream Francesco La Rosa tal-Italja, bin-numru 4 mbagħad Livi Import, 5 Ulysse Royal, 6 Altezza Tuta Victor Burulev tar-Russja, bin-numru 7 Talien Prior Tjar Noureddin tal-Alġerija bi numru tmienja Especial One, disa' Tirana CN ta' Mikael Cormi bi numru għaxra Chahotier, ir-rappreżentant Malti f'din il-leg hawnhekk Noel Baldacchino. Kif qegħdin taraw bidu tajjeb immens għal dawn il-parteċipanti, kif qegħdin taraw fuq quddiem hemmhekk għandna wieħed mill-parteċipanti barranin li issa ikun qiegħed jinqabeż hemmhekk minn Eman Attard li qed isuq iż-żiemel tiegħu hawnhekk f'din l-okkażjoni u Liz Royal fit-tieni pożizzjoni imbagħad insibu lil dak li huwa Alpha Dream ta' Francesco La Rosa man-naħa ta' barra jagħmel pressjoni immedjata Noel Baldacchino permezz ta' dak li huwa l-żiemel tiegħu Chahotier hemmhekk li rnexxielu jieħu l-kmand biex b'hekk fir-raba' post imbagħad jgħaddi dak li huwa il-numru tnejn tas-Sim Black Salute misjuq minn rappreżentant tar-Rumanija hawnhekk, Mihai Paun. Bil-żwiemel li qegħdin javvanzaw hemmhekk man-naħa ta' barra jaraw hemmhekk lil Livi Import, Charles Camilleri huwa wieħed ukoll mis-sewwieqa li mhumiex qegħdin jieħdu sehem f'dak li huwa dan il-kampjonat, bħal ma għandna hemmhekk ukoll lil Paul Galea u lil Wehman Attard, però ovvjament qed isuq ukoll f'din it-tiġrija, hawnhekk tiela' tajjeb permezz ta' Livi Import, tnejn fuq in-naħa ta' barra, tlieta fuq in-naħa ta' barra mbagħad għandna. attakk hemmhekk ta' dak li huwa żiemel ieħor hawnhekk f'dina l-kompetizzjoni qed jipprova jibda javvanza xi ftit minn issa hawnhekk in-numru dak li huwa l-numru seba' Taljen Prior hawnhekk ta' TR Nureddin hawnhekk li qed jipprova javvanza issa f'din il-fażi tal-tiġrija hawnhekk permezz ta' Taljen Prior ukoll il-rappreżentant Alġerin meta wara dawn imbagħad insibu fosthom lil Michael Cormier hemmhekk permezz tal-żiemel tiegħu Tirana CN li qed tokkupa pożizzjoni min-naħat ta' wara f'din il-fażi tal-tiġrija meta issa dawn iż-żwiemel daħlu għall-aħħar 700 metru ta' tiġrija u hekk dejjem fuq quddiem Chahotier ta' Noel Baldacchino li issa iżid il-veloċità hemmhekk jibdew attakki fosthom ta' Livi Import kif ukoll għandna hemmhekk lil dik li hija Altezza Tut ta' Victor Burulev li issa qiegħed jattakka tajjeb hawnhekk f'din il-fażi tal-tiġrija. Hemmhekk tlieta fuq il-naħa ta' barra Francesco La Rosa permezz ta' Alpha Dream għadu tajjeb hemmhekk fil-pocket ta' wara l-leader qed ikollu wkoll attakki oħrajn min-naħat ta' barra żwiemel oħrajn fosthom hemmhekk għandna lil Ulysse Royal li jinqala' issa minn wara l-leader jibda l-attakk ta' dak li huwa Tony Boy ukoll mal-naħa tar-rail hawnhekk f'din il-fażi tat-tiġrija però huwa Noel Baldacchino rappreżentant Malti hawnhekk li għadu fuq quddiem permezz ta' Xaħoter, xaħoter minn dak li huwa u li Strojallu għal tessa tu man-naħa ta' barra. Tirana Sien b'attakk tajjeb fl-aħħar ftit metri hemmhekk man-naħa tar-rejl. Toni Boy, xaħotier però jidher hawnhekk joħroġ nettament rebbieħ f'din il-fażi tat-tiġrija hawnhekk. Tmiem mill-isbaħ ta' dan iż-żiemel biex b'hekk joħroġ rebbieħ hawnhekk proprju l-żiemel. Xaħotier misjuq minn rappreżentant Malti, Noel Baldacchino.

Noel Baldacchino niftakar ukoll ta' din ir-rebħa fl-ewwel ħid eh, permezz ta' xaxuter eh, żiemel li bdej tajjeb bih Noel mort quddiem sa mill-bidu nett, għamilt it-triq inti u fl-ebda ħin personalment ma nħoss li kien hemm xi dubju li stajt titlef fl-ewwel pożizzjoni. Iva, kelli numru ħażin bih imma ħatlu biex titqisu t-tielet zimel bih eh, xi mur quddiem għamiltu l-kuraġġ għax naf qatt ma kont soqtu ma naf li zimel b'saħħtu għax rajtu kemm il-darba. Fid-dritta finali ovvjament wieħed kien qed jistenna li xi żwimeljers u viċin però xorta d-distakk baqa' wieħed tajjeb, No. Ejwa ħassejtu fuq il-500 ħassejtu b'saħħtu qatt jista' jerbaħ u għax ħassejtu żiemel b'saħħtu. No, il inti li għandek esperjenza vasta f'kampjonati wkoll internazzjonali kemm hu importanti li sewwieq li jkun qiegħed jieħu sehem f'kompetizzjonijiet bħal dawn

Il-klassi Silver hawnhekk bi tmien parteċipanti f'dak li hija t-tieni tiġrija mil-leg l-ewwel wieħed tal-Mediterranean Horse Racing Union Championship għal dawk li huma s-sewwieqa hawnhekk għandna nistgħu ngħidu hekk tmien parteċipanti li ġejjin mill-klassi Silver biex b'hekk jaqdu dawn iż-żewġ tiġrijiet li kellna fil-leg ta' Malta qabel ovvjament dan il-kampjonat jimxi ġewwa pajjiżi oħra kif għedna aktar kmieni. Bin-numru wieħed hawnhekk Midnight Passion ta' Victor Burulev għar-Russja, bin-numru tnejn Apollon Desus Martin Cormi għal Franza bin-numru tlieta Danis Danno il Baldacchino għal Malta bin-numru erba' Black Dream Boris Kechenkov tas-Serbja bin-numru ħamsa The Candyman Tjar Nureddin għall-Alġerija bin-numru sitta Unruly Rainbow Mihai Pwan għar-Rumanija bil-numru seba' Big Finish ta' Rodney Gatto tmienja New Moon Pellini Francesco La Rosa għall-Italja biex b'hekk kif qegħdin taraw tiġrija li bdiet tajjeb hawnhekk f'din l-ewwel fażi tagħha rat bidu tajjeb immens għal rappreżentant Malti Noel Baldacchino permezz ta' Dan iż-żdan jirnexxielu jieħu l-kmand ta' din il-tiġrija hemmhekk segwit immedjatament minn dak li huwa hemmhekk il-rappreżentant tas-Serbja propju Boris Kecenkov li għandu hemmhekk f'idejh lil debba bil-numru erba' propju Black Dream hekk kif dawn iż-żwiemel issa joħorġu jaraw warajhom hemmhekk lil dak li huwa il-żiemel hemmhekk hemm is-suq mir-rappreżentant Alġerin propju hemmhekk għandna lil dak li huwa Dick Candyman man-naħa ta' barra però għandna pressjoni immedjata minn dak li huwa n-numru sitta Unruly Rainbow Mihype One hemmhekk tar-Romanija li jinsab tiela' tajjeb f'dika l-ordni hawnhekk f'din il-fażi tal-tiġrija nistgħu ngħidu hekk jokkupa Dak li huwa il-tieni post però jiġri bħalissa fil-mikxuf warah Alpha Dream hemmhekk segwit min-naħa tiegħu minn dak li huwa Midnight Passion li f'idejn Victor Burulev hemmhekk jinsab bħalissa fil-sitt pożizzjoni mbagħad dawn segwiti minn Anapolon Dessus li flimkien ma' Martin Corm jinsab fil-seba' post. Biex b'hekk kif qegħdin taraw dan żmien fadlilhom madwar 1000 metru għat-tmiem ta' din it-tiġrija huwa dejjem dan iż-żdan ta' Noel Baldacchino li nfakkrukom rebaħ l-ewwel tiġrija ta' dan il-leg hawnhekk dawn il-ġerrejja qegħdin jieħdu punti li ovvjament ser jagħtuhom dik li hija r-rebħa tal-leg Noel Baldacchino diġà akkwista tnax-il punt tal-ewwel tiġrija wara kif qegħdin taraw għandna mbagħad lil dak li huwa s-Serb Boris Kecenkov li ġie t-tieni fil-tappa l-oħra hemmhekk permezz ta' Black Dream isegwi lil Noel Baldacchino Alpha Dream hawnhekk ta' Rodney Gatt imur fit-tielet pożizzjoni Rodney Gatt li mhuwiex qed jieħu sehem bħala wieħed mir-rappreżentant tal-pajjiżi f'din il-tappa hawnhekk u f'din it-tiġrija fir-raba' post imur Midnight Passion hemmhekk flimkien ma' Viktor Burulev li wkoll kellu prestazzjoni tajba fl-ewwel tiġrija hemmhekk nistgħu ngħidu Tiġrija li se tara erba' parteċipanti kkompattati hawnhekk fl-ewwel postijiet. Apollon De Sousta, Martin Cormi qed jingħaqad magħhom hemmhekk fil-ħames pożizzjoni hekk kif dawn iż-żwiemel issa waslu għad-dritta finali. Attakk tajjeb ta' dak li huwa Midnight Passion, però fuq quddiem għadu hemm Danny Zdan minn Alpha Dream u Black Dream hawnhekk Midnight Passion u Apollon De Susman naħa ta' barra hekk kif issa fadal l-aħħar mitt metru huwa Dani Zdan għal Noel Baldacchino minn Alpha Dream ta' Rodney Gatt. Rodney Gatt qed jipprova jkompli bi pressjoni fuq Dani Zdan però Noel Baldacchino hawnhekk joħroġ rebbieħ it-tieni tappa nistgħu ngħidu hekk, it-tieni tiġrija skużawni, mit-tappa Maltija għal dan il-ġerrej. Żewġ rebħiet hawnhekk għal Noel Baldacchino minn dak li huwa żewġ tiġrijiet hemmhekk ukoll joħodlu b'idejh Rodney Gatt f'din il-fażi. Hawnhekk wara tiġrija, Noel Baldacchino tnejn minn tnejn għalih fir-rappreżentazzjoni għal Malta. L-ewwel ovvjament b'dak li kien xaħottier issa bil-żiemel Dan is Dan.
Eh, tal-kampjonat tal-Mediterran. Żewġ rebħiet illum wara nofsinhar fil-Marsa. Wara suċċess b'xaxu ter imissu kol issa dak permezz ta' dan iż dan. Noel Baldacchino nifirħulek ukoll ta' rebħa oħra fil-kampjonat tal-Mediterran. Konna qegħdin nidnejdu kemm huwa importanti li tiftaħ bħit eh, ta' suċċess u kemm importanti wkoll li tirbaħ iż-żewġ ħid se jkunu ġew organizzati prosit. Iwa efem.
Affarijiet sbieħ daw kellhom bżonn jibqgħu jsiru e, għax kun kompetizzjoni hu fihom. Xaġa dwar din it-tiġrija, użajt l-istess tattika fl-opinjoni tiegħi li rajna b'xa xuter. Irid tmur quddiem sa mill-bidu nett, tagħmel it-triq inti, din id-darba kellek għadma iebsa fl-aħħar metri minn big finish. Iwa, ġieni numru tajjeb iż-żiemel jibda jillidja jieħu pjaċir, ifhem, ma fiex tixkil ta' xejn, fejn trid insuqu.
Fl-ewwel tappa tal-Kampjonat tal-Mediterran Malta takkwista 24 punt grazzi għaż-żewġ rebħiet tiegħek no prosit. Iwa, sa naraw l-oħrajn u kellhom sa nibqgħu sejrin hekk. Grazzi ħafna lil Noel Baldacchino, nistidnu Noel Baldacchino biex jingħaqad ma' Lorraine Cunningham u anki sit eh, ta' Zimel.

U Malta fl-ewwel post kif għadnilkom naw il-Baldacchino b'total ta' 24 punt. Sinjuri, kif inhu xieraq issa nisimgħu l-Innu Nazzjonali ta' pajjiżna, l-Innu Nazzjonali Malti, u wara li ssir ukoll il-preżentazzjoni uffiċjali. L-innu nazzjonali Malti se jitqassam hawnhekk il-trofej, però mbagħad ikonna l-innu Malti u nġibu rispett ukoll lejn pajjiżna meta ikonna wkoll l-innu nazzjonali ta' pajjiżna biex xira qarreb ta' Noel Baldacchino. Mela, fit-tielet post. Il-Franċiż Martin Cormi. Martin Cormi ċapċipa sinjuri fit-tielet pożizzjoni. It-tieni post għar-Russja, Viktor Burulev. U kif għadna qabel Malta tispiċċa l-ewwel Noel Baldacchino b' 24 punt.